Dumelang bagwera ba puku, ke rata go le amogela mo thutong ya rena ya lehono fao re ilego go lebelela leamanyi. Gomme pele ga ge re ka lebelela gore na leamanyi ke eng, a re lebeleleng lehlaodi. Lehlaodi, bjale ka leamanyi, ke lentšu le e leng gore le hlaola leina. Eupša lehlaodi le leamanyi di a fapana dilo tše tše pedi tše. Dikarolo tše tše pedi tša polelo di a fapana. Lehlaodi ke lentši leo le hlaolago leina e bile le tšea hlogo ya lona leina leo le le hlaolago. Mohlala, ba re monna yo mogolo. Go ka lebelela fa re na le monna yo mogolo. Monna ke leina leo le hlaolwago, mogolo ke lehlaodi. Go ra gore monna yo o fapana le ba bangwe ka baka la gore yena ke yo mogolo. Um o ka lebelela mo um re na le hlogo ya leina, ya leina ke mo, re e bona gape gape mo go mo ya mogolo. Ge nke e le gore ke sehlare be re tlo re um sehlare se segolo. Nke be e le gore ke leswielo le legolo, la bona, le le mo mole. Ke ka baka leo re rego e tšea hlogo ya leina leo e le hlaolago. um Re na le mehuta e mengwe gape-gape, ba re sehlare se setelele, gape-gape. Re na le mehuta ya go fapana ya mahlaodi, mahlaodi a go hlaola sebopego, monna yo mokoto, monna yo mosesane, a mmala, monna yo mohwibidu, goba mohlare yo mohwibidu, goba bopi bjo bošweu, ke mahlaodi a mmala. Re na le gape le mahlaodi a palo. banna ba babedi, motho yo tee ka ona mokgwane oo. Jwale a re lebelele gore na leamanyi ke phoofolo ya mohuta mang. Leamanyi, jwale ka ge ke tlhalositše, lona le lehlaodi, a hlaola. Leina. Leamanyi ke lentši leo le hlaolago leina eupša le sa tšee tlhogo ya leina leo le le hlaolago. Akere ka, ka mola re bone ba re monna yo mo, mokotu goba monna yo mogolo. Le tšea tlhogo ya monna yo mogolo. O ka lebelela mo re na le mohlala ba re monna yo botho. Go ra re monna yo o fapana le ba bangwe ka baka la gore yena o na le botho. O ka lebelela monna ye

Mehlala e mengwe e re nago le yona fa ke ya legong la mohweleri, motswala wa gago. Lehlaodi le leamanyi di araba potšišo tša go tshwana le, Ofe? Sefe? Lefe? Dife? Tše kae? Tše bjang? A re lebeleleng gore na ge re ge ba go botšiša ba rena lehlaodi ke eng o tlo reng. Lehlaodi ka mokgwa o ke tlhalositseng ka one ke lentšu leo le hlaolago leina eupša e se lehlaodi. Se sengwe se e le gore tshwanetse o se tsebe mabapi le leamanyi ke gore leamanyi ga se lehlaodi. E ka ba eng? E ka ba lediri. e ka ba lerui, e ka ba lehlathi, gape-gape e ka ba leina leo e leng gore ba le šomiša go hlaola. Ke lentšu leo le hlaolago leina eupša e se lehlaodi. Leamanyi le ka tšwa go diripa tše dingwe tša polelo go swana le maina Lehlaodi le e leng gore le, le, le hlaola ke leina le e leng gore le šomišwa go hlaola re le bitša gore ke leamanyeina lerui le e leng gore le šoma go hlaola re le bitša gore ke leamanyerui lehlathi le e leng gore le šomišwa go hlaola re le bitša gore ke leamanyehlathi Lediri, le e lego gore le a hlaola, le šomiša go hlaola, re le bitša gore ke leamanyediri. A re lebelele gore na maamanyediri, re thoma ka maamanyediri gore na ona a jwang. Fa go šomišwa lediri go hlaola. Lediri leo le hlomišetšwa moselwana wa go. Ye yang a re netše re e tlogetše mo legatong la rena la um marematlou, go hlaolwa ka lediri. A ke re um ba re monna yo a bolelago, la kwa gore ke monna ofe yo a bolelago. re hlaola ka lediri. Lediri le etwa pele ke lešalašupi le lekgokaleamanyi. Seopedi seo se, seo se lwalago ke sa maroteng. A ke re la bona? Seopedi sefe seo se lwalago? Re na le lešalašupi še lona seo le lekgokaleamanyi se, ra ba le leamanyi Ina, e lego lwalagwa. Ke re, ke rile, lediri lo hlomasetšwa moselana wa go. E, re na le lediri lwala. Seopedi sefe seo se lwalago? Le bone, ke leamanyi diri. E, leamanyi diri le tšwelela ka ditsela tše pedi. Re na le mehuta e mebedi ya maamanyediri. Re na le leamanyediritebanye. Leamanyediritebanye ke eng? Ke ge motho goba selo se tlhaolwa ka seo se se dirago. E, mošimane yo a binago. A ke re la bona gore mošimane yo o dira eng? O a bina. Re tlhaola motho goba selo ka seo se se dirago, sefatanaga seo se sepelago, a kere ke seo se sepelago, a kere gape gape mo go eh, sehlopha se sa leamanyi re bona lešala šupi gape gape re na le lekgoka leamanyi a ke la bona mošimane yo ke lešala šupi a binago a ye ke ke lekgoka leamanyi a ke la bona lekgoka leamanyi a Ke moka ra ba le leamanyi diri tharedi, mošemane yo a binago. Motho goba selo, okay, re a mo go leamanyi diri tharedi. A ke re bile le tebanyi, re na le tharedi. Tharedi, go ra re go na le go rarela. Selo seo a se sona seo se dirago selo. Selo seo ke sona se dirwago selo se sengwe. Motho goba selo se hlaolwa ka seo a se dirwago goba se dirwago go sona. Lehodu leo ba le swero, a ke re la bona gore lehodu le a le dire selo, nke ba re lehodu le le utswago be e tlo ba tebanyi. Jwale ka baka la gore fa legodu a le dire selo, eupša le swero, ba re lehodu leo le swerwego Ke leamanyidiri tharedi. Gona fa re bona leša la šupi e lego leo, ra bona lekgoka leamanyi ba, ra bona le lekgoka sediri, ema pele, re na le lekgoka leamanyi ba, ra ba le lekgoka sediri le. La e bona? Eh, gape-gape, re na le mohuta o mongwe wa maamanyi re na le leamanyi rui go šomišwa lerui go hlaola leina motlhala motho wa gagwe o tlile motho wa gagwe o tlile gona fa go ka lebelela re na le leamanyiši le lona ba re ke gagwe balatedi ba gagwe a kere le bone balatedi ba gagwe ba tlile le bone eh gona fa go ka lebelela eh leamanyi la rena ke gagwe re na le leamanyi e lego gagwe leamanyi rui ke gagwe gape gape ra ba le leamanyi tlhathi motse wa Soshanguve. A ke re lehlathi e ka ba lehlathi la felo, lehlathi la nako le lehlathi la mokgwa. Go ka lebelela fa re na le lentšuši le lona e lego lefelo Soshanguve. Motse ofe wa Soshanguve? Motse ofe wa Mokopane? Motse ofe wa Seshego? Motse ofe wa ga Dikgale? Motse ofe wa ga Malebogo? Le a bona? Ke leamanyi hlathi. Um, gape-gape mehlala e mengwe re na le sereto sa ga Madiba. O ka lebelela ba ga Madiba ba na le sereto sa bona, letšatši la marega. Baithuti ba bafe? Baithuti ba yunibesithi, naga ya kgole. Le a e bona? Ke mantšu a e leng gore a šoma jwale ka leamanyi-hlathi. Gape-gape re na le leina, leamanyi-ina. Fa go dirišwa leina go hlaola, re na le mantšu a go tshwana le bohlale.

setšhaba sa Maruten se kwele a re lebeleleng tirišo ya eh gore na mantšu a mohuta o ke ge šetše a tšweletše mo potšišong ya bohlano gore wa tlhaolo o tshwanetse gore o direng a ke re ba re setšhaba sa Maruten se kwele ka ga dibaka tša dithuto tšeo di rutwago yunibesithing ya Limpopo baithuti ba yunibesithi ba ile ba ipha sebaka sa go Hlalosetša badudi ba fao ka letšatši la, la, la Morena. Malosi le mosadi wa gagwe ba ile ba ikgaša fao ba sepela le ngwana wa bohlale. Maphephetshebišo ao a abilwego fao a ile a lotwa botse. Batswadi ba bana ba batswadi le bana le bana ba bona ba ile ba iteboga kudu. eh, go bile le phošo e tshwanetse gore be ile ile e tshwanetse ba lefoko le le teng ka sethomološe video šetse le lata ba ile ba iteboga kudu gona fa go ka lebelela re na le lentšu šelelona ba re maruteng maruteng a kry wa bona ke leina la felo ka fao re na le leamanyi tlhathi gape gape re na le leamanyi eh, leamanyi ina re na le mošimane yo botlhale re na le maamanyediri fa re na le rutwago re na le abilwego re na le leamanyirui mosadi wa gagwe la e bona Ke mantšu a e leng gore ke maamanyi ao e leng gore a gona. Potšišo ge e tšwelela ba ka re, um hlaola mohuta wa, goba mohlomongwe ba ka thalela mantšu goba ba a kotofatša. O kry-e o hwetše ba ba ba kotofaditše lentšu le tshwana le maroteng. Ba re um tlhalosa gore na ke um ke karolo efe ya polelo.

Maruteng, fa ba bo ba bolela gore ke setšhaba sefe, goba setšhaba sa kae. Setšhaba sa Maruteng. A ke re wa bona, ge o thoma o fetola potšišo ya gore kae, o tshwanetše gore o tsebe gore re bolela ka leina la lefelo. Setšhaba sa kae? Setšhaba sa Maruteng. Lentšu le jwale ka ge le hlalositše fa, le hlaola fao setšhaba, goba le hlaola setšhaba seo go bolelwago ka sona. Tirišo ya lona leamanyilekhi le šoma go hlaola lefelo leo setšhaba se se lego go gona goba lefelo leo ditiragalo tše goba le hlalosa setšhaba gore na ke setšhaba sefe seo se seo go bolelwago ka sona. Re na le leamanyi re na le leamanyi ina rutwago. Mohola wa yona fa ke eng? Le hlaola um dithuto. Ke dithuto dife tšeo di rutwago? Le a di bona? Dibaka tša dithuto. Ke ke dibaka ke dibaka dife tšeo go bolelwago ka tšone? Ke dibaka tša dithuto. Go bolelwa ka ga le hlaola dithuto tše e leng gore di a rutiwa ko university-ing yeo. Gape-gape re na le le leamanyetlhathi fa, re bona Yunibesithi. Baithuti bafe? Ke baithuti ba bafeng ba be ba tlile goba bao go be go go go hlaloswa dibaka tša dithuto le bona? Ke baithuti ba yunibesithi. Le bona? Ba re baithuti ba yunibesithi ba ile ba ipha sebaka sa go ya go tlhalosetša badudi. Ke ba ke barutwana ba bafe? Ke baithuti bafe bao go bolelwago ka bona? Baithuti ba yunibesithi. e sego ba e sego baithuti ba college goba baithuti ba um tvet go bolela kwa baithuti ba university go tlhaolwa gore na ke barutwana goba iko ke re barutwana ke baithuti bafe ke baithuti ba university e sego ba college goba ba TVET. Eh, go bolela gore batswadi ba be ba tlile le ngwana wa bona wa bohlale. Lentšu le bohlale ke leina. Eupša leina le fa le šomišwa go hlaola ngwana, gore ngwana o ba tlileng le yena a se ngwana fela, ke ngwana wa bohlale. wa go tshwana le lena ba le theleditšeng ka motši um ke a leboga mohlomong um re ka laelana ka gore ke lefe temana še yona le tla e bona ka mo mafelelong a video gomme lena le le tsamayeng le yone lo tlhaola matlhaodi a lego gona gomme le be le laetše le tirišo ya gona gore na matlhaodi a a šoma eng mo um mo mo lefokong goba mo mafokong ao e leng gore a tšwelela. Ke rata go le leboga ka thekgo yeo le re fago yona. Re tla no fela re e ba le dibidio tše dingwe gape-gape go tlhalosa seo e lego tlhobaboroko. Thobela.